Henizem jynsy gatnaşykda razyçylyga düşünmekde kynçylyk çekýän bolsaň, jynsy gatnaşyga çagyrmaga derek, oňa çaý demläp berýäň diýip göz öňüne getir. Sen, Bir käse çaý içermiň? diýseň, olam, Hawa, uly höwes bilen içerin, köp sag bol! diýse, onda sen onuň çaý içmek isleýändigini bilýäň. Eger sen, Bir käse çaý içermiň? diýseň, ol bolsa, Hmm, bilmedim-dä, diýip ikirjeňlense, onda sen oňa çaý demläbem bilersiň, demlemänem. Emma onuň çaýy içmezliginiň ahmaldygyny unutmaly dälsiň. Eger ol çaýy içmese, onda şuny berk bellegin, oňa zor bilen çaý içirmeli däl. Çaýy näçe gadyr edip demlän bolsaňam, ol seň çaýyňy içmäge borçly däldir. Eger ol, Ýok, içesim gelenok, sag bol! diýse, onda çaý demleme. Wessalam! Oňa çaý demleme. Çaý içirjegem bolma, onuň çaý islemeýäni üçin gatam görme. Ol islänokmy? Islänok. Şuny boýun al. Onuň, Elbetde isleýän. Demleseň minnetdar bolaryn, diýip çaýy getiren wagtyňam ondan ýüz döndermegi mümkin. Dogry, sen azap edip, çaý taýýarlansoň, ondan ýüz dönderilmesi içiňi ýakyp biler. Ýöne hiç kim seň çaýyňy içmäge borçly däldir. Ol ilkibaşda çaý isläpdi, emma häzir islänok. Käbir adamlar sen suw gaýnadyp, çaý demläp, süýt-püýt goşýançaň, pikirlerini üýtgedip bilýärler. Adamlaryň pikirlerini üýtgetmegi adaty bir zat. Eger ol özünden giden bolsa, onda oňa çaý demleme. Özüni bilmeýän adam çaý islemeýär. Ol seň çaý isleýärmiň? diýen soragyňa-da jogap berip bilmeýär. Sebäbi ol bihuş. Diýel sen ondan çaý içjekmi? diýip soraňda, Ol huşundady we Hawa diýdi. Ýöne sen suw gaýnadyp, çaýy demläp, süýdüni goşýançaň, ol uklap galdy. Bu ýagdaýda sen çaýyňy ýerde goýup, ýatany barlamaly. Onuň bilen hemme zadyň ýerbe-ýerdigine göz ýetirmeli. Indi bolsa iň möhüm ýerine geleli. Oňa şol ýagdaýynda çaý içirjek bolma. Dogry, ol huşundaka Hawa diýdi. Ýöne ol indi bihuş. Bihuş adam bolsa çaý islemeýär. Eger ol seň çaýyňa razylyk berip, soňra hem ondan içip otyrka özünden gitse, oň agzyna çaý guýup oturma. Çaýyňy gyra aýyr. Bihuşyň ýagdaýynyň gowudygyny barla. Soňra ony öz gününe goý. Bihuş adam çaý islemeýär. Ynanaý, islemeýär. Eger ol seň geçen şenbede öýüňe gelip, çaýyňy içen bolsa, bu onuň hemme wagt seň çaýyňy içesiniň gelýändigini aňlatmaýar. Ol sen garaşylmadyk ýagdaýda öýüňe gelip, oňa çaý demläp, Geçen hepdä içdiň? diýip güýç bilen çaý içirmegiňi islemeýär. Edil şonuň ýaly, ol oýananda seň Düýn agşam içjek diýipdiň-ä diýip, onuň agzyna çaý guýup oturanyňy hem islemeýär. Eger sen çaý islemeýän adama zorlap çaý içirjek bolmagyň nähili samsyklykdygyna düşünýän bolsaň we adamyň çaý islemeýändigine düşünýän bolsaň, onda jynsy gatnaşyklara gezek gelende razyçylyga düşünmek saňa nädip kyn bolup biler? Çaý bolsun ýa jynsy gatnaşyk, hemme zat razyçylykdan başlanylýar. Şeý diýmek bilenem, men indi gidip özüme bir käse çaý demlenjek.